Rhyw bythefnos yn ôl, fe ges i lythyr gan un o'n ffrindiau yn Sri Lanka yn adlewyrchu ar yr argyfwng byd eang presennol. A oedd rhywun wedi sylwi, gofynodd, pa mor od oedd hi bod ni'n siarad cymaint am bellhau cymdeithasol, social distancing, Mewn byd ble mae sawl math o bellau cymdeithasol wedi eu hadeiladu i mewn i'r ffordd y mae cymdeithasau wedi eu trefnu, mae'r bywyd yr ydym yn ei dderbyn fel normal mewn gwirionedd yn fywyd ble mae gagendorau dwfn o wahaniad rhwng y rhai sy ar adnoddau i reoli eu bywyd gan y mesur o ryddid a rheolaeth a'r rhai sydd hebddynt. Mewn sawl cyd-destun, Ac nid yn unig yn y byd sy'n datblygu, developing world, gallwn wedi weld, gallwn weld cymunedau'n llythrennol fyw ochr yn ochr â'i gilydd, ond gyda'r bwlch mawr hwn rhyngddynt. Un o agweddau dramatig a pandemig yr ydym yn byw trwyddo yw nad yw'r mathau cyfarwydd o bellhau cymdeithasol yn helpu fawr. Nid yw salwch ddim yn gwahaniaethu rhwng y cyfoethog a'r tlawd, ac fe rydym i gyd yn cael ein hatgoffa o'r pethau sy'n cyfyng a'n rhyddid a'n gallu i reoli'r byd yr ydym yn byw ynddo. Ac eto, hyd yn oed yn y sefyllfa hon, ni allwn beidio â sylweddoli mewn ffordd anghyffyrddus iawn bod lefel y risg yn amrywio. Rydyn ni'n meddwl gyda diolchgarwch ac edmygedd am y rhai hynny oll sy'n gosod eu hunain mewn perygl dyddiol. Gweithwyr iechyd a gofal, wrth gwrs, ond hefyd pobl sy'n llenwi'r silffoedd ar archfarchnad a'r rhai sy'n casglu sbwriel. Y meddyliwn hefyd am y rhai y mae cymiadau'r cau mewn yn eu gosod mewn risg o gamdriniaeth, na'i bwysau ar ei hiechyd meddwl bregus, na'r galwadau cynyddol o afoli, ofalu am eraill yn y cartref. Yr wythnos hon, cawn ein gwahodd i ehangu ein gorwelion, a chofio'r rhai o amgylch y byd sydd â'r lleiaf o adnoddau i ymateb yn effeithiol i'r pandemig. Mae ein partneriaid Cymorth Cristnogol yn Affrica yn wynebu heriau na allwn prin eu dychmygu. Cymdeithasau'n byw mewn amodau gorlan amhosib, cymunedau sydd heb ddŵr diogel ar gyfer ymolchi neu yfed, cymunedau ble na ellir dibynnu ar ofal iechyd sefydlog o unrhyw fath. Wrth i'r pandemig dynhau ei afael mewn amgylchedd o'r fath, mae economi gwledydd cyfan yn dechrau dadfaelio, mewn ffordd llawer mwy dramatig na'r effeithiau poenus y deimlwn ni yma yng ngwledydd Prydain ac Iwerddon. Rhan o stori'r pellau cymdeithasol rydym wedi ei oddef yn ein byd yw bod y diogelwch, diogelwch rydym ni'n ei gymryd yn ganiataol, hyd yn oed mewn argyfyngau, gofal iechyd, pensiynau, budd-daliadau diweithdra, yn brin mewn cymaint o gymdeithasau. Felly, wrth i ni gadw at y pellhau cymdeithasol rydym ei angen er mwyn cadw'n ddiogel yn ein cartrefi a'n cymunedau yma, fe allwn hefyd feddwl am sut y gelwyr arnom i gamu dros fath arall o bellhau cymdeithasol, fel ein bod yn cyd-sefyll gyda'r rhai sy'n wynebu llawer mwy o risg. Yn hanes y Samariad Drugarog, fe gawn ddarlun o berson sy'n croesi mwy nag un bwlch o bellter cymdeithasol er mwyn dod â bywyd a gobaith i rywun oedd ei fywyd mewn perygl. Rhaid iddo aros ar ffordd unig, ble gallai perygl fod yn llercian o hyd. Rhaid iddo gymryd amser a gofal gan roi ei fwriadau a'i bryderon ei hun o'r neilltu er mwyn gweld yn ofalus ac yn feddylgar yr hyn sydd angen ei wneud. Ac yn fwy na dim, rhaid iddo, rhaid iddo bellhau ei hun oddi wrth ei ragfarn a'i elyniaeth tuag at ddieithryn. dyn y byddai wedi ei ddyrmygu mewn sefyllfa wahanol ac wedi ei gyfrif yn elyn peryglus. Mae'n camu dros y pellter trwy roi pellter rhyngddo ef a'i gynfyddiad o ddiaddefaint rhywun ar un llaw, a'r cymysgedd arferol o'r reddf i ddiogelu ei hun a'r ofnau a'r casineb a'i wedi ei hetifeddu ar y llaw arall. Mae gweithred a symariad o achub bywyd a gymadog Iddewig, Iddewig, yn arwydd o sut y gallai'r byd fod petai'r pellter a greir gan ofn, anwybodaeth a rhagfarn yn cael ei ddileu. Byd ble rydym yn rhydd i ymateb i anghenion ein gilydd gyda gweithred fuan a bwriadol. Enw arall am fyd o'r fath yw'r taerynas fyw. Yn sicr, ni ddylwn i fod o laeth trwy bolisïau a rhaglenni, ond rydym angen chwilio'n barhaus am ffyrdd i ganiatáu i'w realiti ddod i'r amlwg er mwyn herio'r pellhau cymdeithasol rydym yn eu gymryd mor ganiataol. Yn rhyfedd, rydym yn dysgu rhywbeth am hyn Trwy'r amodau rydym yn byw gyda hwy, rydym yn dysgu ymatal rhag derbyn pleser cysurol cwmni ac adloniant, yn dysgu talu sylw i'n harferon corfforol mewn ffordd newydd, gan ddod yn ymwybodol o'r pellter llythrennol sydd rhyngom ni wrth i ni siopa neu wneud ymarfer corff, wrth gofio golchiau'n dwylo ac yn y blaen. ac rydym yn dysgu hefyd bwysigrwydd allweddol cymaint o swyddi diramant yn y gwasanaethau cyhoeddus, y byddem ar goll hebddynt. Swyddi sy'n cael eu cyflawni gyda phroffesiynoldeb anhunanol sy'n rhoi cefnlen sicr i'r holl bryderon ac ansicrwydd. boed hynny'r weithiwr gwasanaeth iechyd sy'n gweithio'n gyson mewn uned gofal dwys, neu jyst rhywun sy'n camu o'r neilltuo'r lwybr troed er mwyn caniatáu i un arall fynd heibio wrth gadw'r pellter cywir. Rydym yn cydnabod fod byw yn ystyriol neu gydag ymwybyddiaeth ofalgar, os hoffech chi, mindfully, yn hytrach na jyst caniatáu'n cysur yn cyfleuster ein hunain orchmynu'n popeth. popeth. yn rhywbeth sy'n rhoi bywyd. Rydyn ni'n parhau i fod yn hymor y Pasg, yn dathlu ffaith ganolog ein ffydd. Mae'r diw yr ydym ei addoli wedi dilau'r pellter rhwng nef a daear, gan amlygu gogoniant y bywyd dwyfol yng nghalon y methiant dynol, y ffwyn dynol, yng nghroes Iesu Grist. Mae'r Duw yr ydym yn ei oleoli yn rhoi grym a rhyddid i ni gamu oddi wrth garchar canolbwyntio ar yn hunain, i wynebu gyda llawenydd a diolchgarwch harddwch disglair Duw, ac i wynebu gyda gonestrwydd a chariad anghenion brys creadigaeth Duw. Mae Iesu yn ei fywyd a'i farwolaeth yn pellhau ei hun oddi wrth ddiogelwch a hunan-obsesiwn, mae ei fywyd yn daith tuag at undod dyfnach a dyfnach gyda dynoliaeth yn ei phoen a'i di-ymadferthedd. Ac yn y daith honno i galon ein tywyllwch, mae'n adnewyddu'r holl hil ddynol ac yn creu lefel newydd o gysylltiad a thosturi rhwng bodau dynol. Felly, mae'r dyddiau poenus yr ydym yn eu profi yn awr yn rhoi cyfle i ni feddwl eto am y ffordd yr ydym wedi methu sylwi pa mor bell yr ydym wedi llithro oddi wrth ein gilydd yn ein cymdaithas fyd eang, ac yn wir yn ein gwlad ein hunain hefyd. I weld sut yr ydym wedi colli golwg ar addewid mawr digwyddiadau'r Groglith a'r Pasg. Heb anghofio gweledigaeth y Pentecost, dyfodiad yr Ysbryd Glân sy'n dod ar ddawn i ni ddeall ieithoedd a diwylliannau gwahanol. Rydyn ni wedi mynd i feddwl fod pellter yn normal, y pellter rhwng y cyfoethog a'r tlawd, y grymus a'r dirym, ac nid ydym wedi darganfod yr egni yr ydym ei angen i herio hyn. wrth i'n cymdeithas ein hunain wynebu heriau mawr economi sy'n crebachu, bydd y pethau hyn o gynsyrn uniongyrchol i ni i gyd, ond yn bennaf i bobl sy mewn swyddi ansicr, y rhai sy heb waith, yr oedrannus, yr anabl a'r digartref. Felly, hefyd, ar y llwyfan rhyngwladol, fe gawn ni i gyd ein heffeithio gan y beichiau fydd yn disgyn ar y cenhedloedd tlotaf, cenhedloedd heb amddiffyniad effeithiol erbyn salwch. Un peth y dylem fod wedi ei sylweddoli yng ngoleuni'r argyfwng hwn, mewn byd sy'n mor rhynggysylltio a symudol, does dim problem sy'n lleol yn unig. Gall drychineb a chwalfa yn unrhyw lle yn sydyn iawn ddod yn broblem yr ein stepen drws ein hunain. Fel mae sawl un wedi dweud, mae'n gobaith gorau fel cymuned byd eang i atal pandemig marwol arall. Un gwaith, o bosib, na hwn, yw annog creu gofal iechyd effeithiol ym mhob gwlad a chreu ffyrdd rhyngwladol ac effeithiol er mwyn ymateb yn sydyn i argyfwng meddygol. Mae'n golygu peidio â pharhau i oddef anghydraddoldebau marwol sy'n condemnio cynifer i salwch ac anobaith. Yn y pellau cymdeithasol hwn a orfodwyd arnom, mae'r cyfle gennym i fyfyrio ar sut i ddysgu byw yn fwy cyson yn a thrwy gras ydyw sy'n dileu pellter, sy'n chwalu'r muriau o arwahanrwydd ac sy'n ein caru fel un teulu. Bydde di ddiw ein helpu i ymateb i'r her ac i'n dysgu i garu fel y mae e'n ein caru ni, gyda chariad nad yw byth yn methu. yn ei barodrwydd i groesi trosodd fel y Samariad trugarog i ble bynnag y mae dioddefaint ac ofn, gan adael y tu ôl i ni'r ciln i'r ydym wedi caniatáu ein hunain i ddod i arfer ag ef. Nid yw cariad byth yn darfod na methu. Bydde di ninnau beidio a methu'r alwad a'r cyfle a rydd cariad i ni.